Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, театр сөюче дуслар. Менә инде безнең театрыбыз 80-нче, 88-нче сезонын ачып җибәрде. Ул әлбәттә безнең Кәрим Тинчуринның туган көне көнне 15 сентябрьдә һәр елны ачабыз. Ул көнне без Кәрим Чечурин күмелгән урынга барып чәчәкләр салабыз, истәлекләр яңартабыз, догалар кылабыз. Ә быелгы сезон ачылуыбыз бигрәк тә әһәмиятле. Быелгы сезоныбыз Кәрим Тинчурин исемендәге 10-нчы халыкара заман милли драматургия фестивале белән ачылып китте. Ул 15-нче сентябрьдә э, дәрәҗәле театрларны, кунакларны кабул итеп кабул иттек. Һәм бу көннәрдә безнең театрыбыз гөрләп торды, зур дәрәҗәдә фестиваль узды. Ә бүгенге көндә инде, әлбәттә, тамашачылар өчен безнең театр заллары ачык, сәхнәләрдә гөрләп спектакльләр бара. Шулай ук театрның музее да үз эшчәнлеген дәвам итә. Музейга килгәндә, музей безнең инде спектакль алдыннан да, антрактта да тамашачыларны кабул итә. без экскурсияләр уздырабыз, мәдәни, тарихи экскурс, экскурслар, әдәби-мәдәни экскурслар уздырабыз, төрле чаралар, очрашулар, кичәләр уза музеебызда. Һәм театр тарихында якты эз калдырган шәхесләребез һәм артистларыбызга багышланган искә алу кичәләре дә уздырабыз. Шулай ук юбилейлар, төрле проектлар да эшлибез. Һәм Э, музейда шулай ук э, яшь үзенчәлегенә карап төрле квестлар, викториналар уза. Э, музейда шулай ук чит илләрдән килгән, Россия күләменнән килгән туристларны да кабул итәбез. Кыскасы, театрыбыз гөрләп тора. Шушындый татар театрына нигез салучыларның берсе. талантлы режиссер, данлыклы драматург, талантлы актер Кәрим Гали улы Тинчурин исемен зур горурлык белән йөртәбез, иҗат итәбез, хезмәт күрсәтәбез халыкка. Инде менә э, бүген без шундый матур очрашуда Сөнмәс йолдыз яктысында проект кысаларында очрашу бара. Бу проект инде безнең өч ел элек тормышка ашкан иде. Проект кысаларында безнең күп кенә сәнгать әһелләре, театр белгечләре, әдипләр, язучылар катнашты. Ә бүгенгесе бигрәк тә үзенчәлекле. Бүгенге очрашу безнең онлайн форматта барачак. Безгә бик хөрмәтле кунак килде. Хәзер инде мин сезне таныштырып үтәм, хөрмәтле тамашачылар.

кунакта. Хәерле көн. Хәерле көн, Ирек әфәнде. Исән-сау гына килеп җиттегезме? Исән-сау, Аллага э, шөкер.
Безне, әңгәмәне караучы барлык тамашачыларга да хәерле көннәр телим. Амин, шулай булсын. Э, бик зур рәхмәт шушы очрашуга вакыт тауып килгәнегез өчен. Инде менә бу Очрашу бүген безнең, әлбәттә, Кәрим Тинчуринның тормыш юлы һәм иҗатына багышланыр. Сез чыгарган китаплар турында сөйләшербез. Сез бит инде шулай ук халыкка мәгърифәт нуры, аң-белем бирү өлкәсендә республикабызның милли китапханәсендә эшлисез, халыкка хезмәт күрсәтәсез. Бу инде, әлбәттә, зур хезмәтләрнең берсе. Шулай ук инде сез язучыларның тормыш юлы, иҗаты белән

Ничек дип әйтим, татарның күренекле мәшһүр шәхесләренә багышланган менә шушындый китаплар чыгару идеясе ул инде әүвәл-әүвәлдән үк килә торган идея. Моның белән татар телен һәм мәдәниятен саклау мәсьәләләре белән шөгыльләнә торган җыен фонды шөгыльләнде. Җыен фонды менә шушындый китаплар чыгарып килде. Ул инде 2000 нче елларның башларыннан ук күренекле мәшһүр шәхесләргә багышланган китаплар чыгып килгән иде. Башта алар Рухият нәшриятында чыкты, аннары менә җыен фонды бу эшне яңадан күтәреп алып дәвам итте. Әйе. Моңа кадәр менә Тинчурин китабына кадәр чыккан берничә китапны төзүдә, нәшриятка әзерләүдә миңа катнашырга туры килде. Мәсәлән, Газиз Гобәйдуллин, Гали Рәхимгә багышланган китапларына яме башка китапларга да материалар туплаганда ярдәмләшергә туры килде. Шуңа күрә менә бу Кәрим Тинчурин китабын басмасын нәшриятка әзерләү эше ул минем теләгем булды дип кенә әйтә алмыйм. Бу фонд белән, җыен фонды белән хезмәттәшлек иткәч һәм инде үзегез дә әйтеп уздыгыз, Татарстан Республикасы Милли Дә эшләгәч, анда бит инде безнең мәдәниятыбызга, әдәбиятыбызга, әүвәлге тарихыбызга кагылышлы чыганаклар бик күп. Менә нәкъ шушы чыганакларга да якын кеше булганга күрәдер, күрәсең. Һәм инде гарәп графикасын, гарәп язуын да укучы кеше булганга, миңа бу мәсьәләдә мөрәҗәгать иттеләр һәм. Кем мөрәҗәгать итте, әйтсәгез иде?

мәгълүматтан, архив чыганакларыннан, хәтта әйберләрдән, барысыннан да менә хәбәрдар кеше бит инде ул Әйме, барысын да белә торган мәсьәләдә дигәндәй, бик күпне белүче кеше. Шулай тирәнтен өйрәнгән, әйе. Аның белән эшләү миңа бик җиңел булды. Ул, мин күбрәк менә шушы анда сакланган, аның шәхси архивында сакланган әйберләрне һәм китапханә фондларында, музей фондларында, архивларда сакланган әйберләрне менә шушы бүгенге көн укучысы аңлый торган шрифтка, татар кириллицасына күчерү белән шөгыльләндем. Аларга инде ниндидер аңлатмалар, комментарийлар бирү белән әйме, ниндидер ачыкланып бетмәгән урыннарын ачыклау белән шөгыльләндем. Әлбәттә, бик күп мәсьәләләрне Рабит абый белән берлектә Бергәләшеп, киңәшләшеп, уртак фикергә килеп, менә шулай эшләргә туры килде. Шуңа күрә әйткәнемчә, бу ниндидер түгел, бу ниндидер бер язмыш кушуы булып чыкты кебек инде. 2010 нчы Әлбәттә, проект булмаса, эшләп булмый. Риза булдым, әлбәттә, 2009 елдан башлаганбыздыр дип хәтеремдә. 2010 ел дәвамында эшләдек тә, менә 2011 елда бу китап нәшер ителде һәм җәмәгатьчелек тарафыннан Э, шактый ук э, әйбәт каршы алынды укыдылар таныштылар аның презентацияләре дә үткәрелде әле дә булса бу китап турында уңай фикерләрне ишетергә туры килә э, әмма әмма тинчурин кебек шундый киң масштаблы зур масштаблы бой иҗатлы шәхеснең тормыш юлына кагылышлы бөтен мәгълүматны да, иҗат үрнәкләрен дә, гәрчә шактый ук калын китап булса да, бөтенесен дә аңа сыйдырып та бетереп булмады. Тинчуринга кагылышлы, Шәфинә иҗатына кагылышлы әйберләр һаман табыла тора. Алар инде шәхси архивлардан менә сезнең музейга күчә, безнең китапханәгә дә керә, башка урыннарда алар тулылана, ачыклана, тәрҗемә ителә һәм алга таба да бу китап соңгысы, Булмас. Булмас һәм ул булмады да. Мин бераз соңрак э, Тинчуринга бәйле э, чыккан яңарак китаплар турында да телгә алырмын. Менә безнең эш шулай башланып киткән иде. Рәхмәт сезгә шундый э, әйбәт итеп, тулы итеп җавап бирдегез. Менә шушы китапны чыгарганда туган якларына, Пенза якларына бармадыгызмы, барырга туры килмәдеме?
Без башта, әлбәттә, текст өлеше белән эшләдек. Текст өлеше дип әйтик инде үзенең иҗатыннан да үрнәкләр, аның турында язылган әйберләр дә бар бит инде. Тормыш юлы турында хронологик бер сәхифә дә ясадык бит инде, әйме. Фәнни мәкаләләр дә керде. Аның хөкем ителүе белән бәйле чыганаклар да керде. Библиографиясен эшләдек. Үзенең басылган, басылып чыккан әйберләренең һәм аңа багышлап чыккан әйберләрнең дә библиографиясен эшләдек. Менә бу китап бит инде традиция буенча, гадәт буенча рәсемнәр белән, фотолар белән бизәлеп чыга. Әйме? Дөрес, Казан шәһәрендә дә шактый күп фотоларын таптык без. Әмма барыбер бу китапка Тинчуринның туган якларын сурәтләгән кайбер фотоларын да кертәсебез килде. Шуңа күрә рәссам, фоторәссам Шамил абый Насыйров белән безгә шушы Тинчуринның туган якларына сәфәр кылырга туры килде. Без ул вакытта монда ике куянның койрыгын тоттык дияргә була. Без булдык Һади Такташның да туган авылында, Сыркыдыда һәм менә Тинчуринның да туган авылында булдык. Ничек дип әйтим, бик каршылыклы хисләр туды. Каршылыклы хисләр анда. Шкода Халит Такташка бәйле рәвештә дә һәм Тинчуринның да авылын күреп, андагы хәл-халәтне, авылның инде шул вакыттагы менә 2010 елдагы торышын күреп тә, торышын күреп тә бик борчулы, күңелсез хисләр туды. Дөрес, без анда ниндидер бик Күп санлы һәм шаккатарлык матур, ах итәрлек фотолар да алып кайттык дип әйтә алмыйбыз. Әмма ләкин мондый күренекле шәхес, мәшһүр шәхес туган, анда ничә балалык, балачак вакытларын уздырган авылның урамнарында йөрү, ул басып йөргән эзләрдән, сукмаклардан йөрү, ул барыбер ниндидер күңелләрне дулкынландыра торган хисләр тудырды. Зиратта. әйтәсем килә зиратта бик күп э, тинчурин фамилияле э, тинчурин фамилияле шәхесләр җирләнгән аларын да күрдек тинчурин исемен йөртә торган урам бар э, бу авылда анда әле башлангыч мәктәпнең бинасы бар иде һәм ул башлангыч мәктәп бинасының диварына такта куелган истәлекле такта да куелган әйтәм бит бер яктан менә ниндидер дулкынландыргыч икенче яктан бик борчулы хисләр белән кайттыгыз кайтырга туры килде Әйе, рәхмәт. Менә чынлап та сез әйттегез инде архив документлар дип инде без дә музей хезмәткәрләре инде менә шушы шәһәребезнең архивларында булырга туры килде. Бу китапта кулга алыну документлары күп Кермәгән, шулай бит? Юк. Әйе, әмма менә бездә шунысы, инде без шәһәр архивларында булып, кулга алыну документларын үзебезнең музейга тупладык. Бүгенге көндә копияләре безнең музейда бар. Бик игелекле гамәл. Әйе, анда комиссия тикшерү, аның әсәрләрен барысы да, барысы да бездә саклана бүгенге көндә. Әйтәм бит, бер китапка гына барыбер сыйдырып бетереп булмый. Әйе. Киләчәктә менә шуларның да бөтен мәгълүматларын. Бу китапка кергәннәрен кабатламыйча, әйме, нәкъ менә шул яңа әйберләрне туплап, алга таба яңадан-яңа басмалар да нәшер ителсен иде дигән теләк бар. Амин, шушы теләктә калыйк. Ә менә шушы бу китап бит инде ике телдә чыгарылган, Ирек әфәнде. Бик уңайлы, башка милләт кешеләре дә рәхәтләнеп укый, таныша, өйрәнә ала Кәрим Тинчурин иҗатын. Менә без шушы китапны бик горурлык хисләре белән гастрольләргә барганда алып барабыз, бүләк итәбез. Һәм инде шулай ук менә фестивальләргә безнең бит инде төрле милләт театрлары катнаша шулай бит. Анда режиссерлар бик кызыксына Кәрим Тинчурин иҗаты белән. Без аларга да менә шушы китапны горурлык горурлык хисләре тоеп бүләк итәбез. Ике телдә булуы да бик әйбәт. Ә менә шунда сорау туа, русчага тәрҗемәне үзегез эшләдегезме? Э, без монда э, төп э, өлешләрен генә ике телдә бирдек ә мәкаләләр әйме аннары аңа багышланган мәкаләләр башканында әнә хөкем эше турындагы материаллар алар моңа кадәр нинди телдә язылган булсалар Без аларны тәрҗемә итмичә шул телдә бирдек. Мәгълүматлар дөреслеге, кирәкле мәгълүмат татарча да, татар телендәге мәкаләләрдән дә, рус телендәге мәкаләләрдән дә табырга мөмкин, әмма алар берсен-берсе сүзгә сүз кабатланган тәрҗемәләр түгел. Рәхмәт.
Менә Батулла, Рабит Батулладан архив алдыгыз дисез бит инде, шулай бит? Әйе. Менә без дә инде еллар барышында Рабит ага белән күп очрашулар уздырабыз. э, без аны үзебезгә гел кунакка чакырабыз. Ул килгән саен инде безгә архивны тота килә. Ә менә күптән түгел шушы бинокльне бүләк итте ул безгә. Э, быелгы сезонда шунысы сөенечле, ул безгә Э, сезон ачылган көнне фестиваль ачылган көнне сәхнәгә чыгып бер чемодан архивны бүләк итте бу әлбәттә бик сөенечле э, бик шатлыклы хәбәр э, бу архивта инде әлбәттә пьесалар аннан соң документлар, э, фотосурәтләр, фоторәсемнәр бик күп. Шул фоторәсемнәр арасында әле мине бик сөендергәне менә без бит инде э, беренче иҗат эшчәнлегебезне Кәрим Тинчуринның Булат бабай семьясы белән ачып җибәргәнбез. Э, архивыбызда безнең бары бер э, фотосурәт иде, фоторәсем иде. Э, мин шушы архив белән танышканда, анда Булат бабай семьясыннан да фотосурәтләр килеп чыгуга бик сөендем. Һәм инде шулай ук менә без бит инде шушы Тинчурин исеменең зурлыгын, биеклеген тотуда зур эшләр башкарабыз. Әлбәттә, бу безнең изге бурычыбыз. Шушындый шәхеснең исемен йөртәбез икән, без, әлбәттә, бу биеклекне сакларга тиешбез, дәрәҗәсенә тап төшермәскә тиешбез. Безнең бит инде менә күптән түгел генә, инде берничә ел элек театр фойесында бюст ачылды. Аннан соң инде шәһәребез паркына аның исеме бирелде. Баштан инде таш куелды ул паркка, ә быел шунысы сөенечле булды, март аенда анда да бюст ачылды. Менә шундый зурлыклар белән алга барабыз. Һәм нәрсә әйтәсе килә, менә бу архивта тагын портретлар килеп чыкты, фотографияләр, үзе төшкән фотографияләр. Менә бу бюстларны ясаганда без аның шундый оригинал төп нөсхәләрен таба алмадык фотографияләрнең. Соңлап кына менә Рабит агадан безгә Килеп эләкте, менә. Гадәттә шулай була инде ул, әйе. Әйе. Ниндидер зур эшне башкарганнан соң да ниндидер өстәмәләр барыбер килеп чыга. Әйе. Минем теләгем бар инде менә бу әйберләрне, сез үзегез дә бик зур белгеч бу мәсьәләдә, ниндидер фән кешеләрен җәлеп итәргә туры килсә, гарәп язуын укыганда ниндидер кыенлыклар килеп чыкса, именно документларны тәрҗемә иткән вакытта. Әйе, әйе. Һичшиксез, фән кешеләренә дә мөрәҗәгать итү кирәк дип саныйм, чөнки бу, Эшнең фәнни югарылыгы да булырга тиеш. Фәнни югарылыкта да булырга тиеш. Менә аннары китаплар әзерләгән вакытта да ул бик җиңел була. Менә шушы, әгәр дә ул чын, дөрес, ялгышмыйча тәрҗемәләре эшләнгән булса, кириллицага дөрес күчерелгән булса, аларны инде китапка кертеп җибәрү ул хәтле катлаулы да түгелдер дип уйлыйм. Менә әйтәсез бит әле, бүләк итәбез дип, әйме. Һәр бер кешегә дә бит менә мондый калын китапны бүләк итеп тә булмый. Җиткереп тә булмый. Бәлки киләчәктә ниндидер әйе кечкенәрәк буклетлар, әйме, аның иҗатының аерым бер өлешен чагылдыра торган кечкенә буклетлар яки менә шул архивын гына аерым гына архивына багышланган берәр буклетлар да чыгарып, аларны да менә шулай бүләк ителсә, Тинчурин исеме, шәхесе, иҗаты татар дөньясы белән генә дә чикләнмичә, ул башка милләтләр, башка халыкларның да рухи дөньясын баетыр иде. Әйе, дөрес әйтәсез инде. Бу турыда уй-фикерләребез бар. Алла боерса, алга табан тормышка ашыр дигән теләктә калыйк. Һәм менә сез әйттегез бит, сәнгать кешеләрен җәлеп итәргә, төрле иҗат кешеләрен җәлеп итәргә менә шундый кызыклы сораулар белән мөрәҗәгать итәләр. Ни Кәрим Тинчурин нинди әсәрләрне татарчага тәрҗемә иткән? Менә шул турыда сез безгә әйтсәгез иде. Менә минем кулымда э, хан кызы, менә әле генә бүләк иткән архивта Зәңгәр палас хан кызы. Әйе, Ан- Ларнак, менә шулай. Әйе, әйдәгез сүзне Сез сезгә бирик әле. Сез әйткән, э, мин дөрес э, м, э, әдәбият белгече дә, драматургия белгече дә түгел, әмма ләкин э, бу Тинчурин иҗаты белән э, м, таныш кеше буларак, китап төзүчеләрнең берсе буларак, бу турыда берничә сүз әйтә алырмын дип уйлыйм. Э, Кәрим Тинчурин ул тәрҗемәче түгел. Ул турыдан-туры тәрҗемә белән шөгыльләнмәгән. Ул, иҗатчы. Шуның өчен дә, менә бу берничә әсәрен, драма әсәрләрен телгә алырбыз без аның, әйме? Яхшы. Беренчесе инде Хан кызы Турандык, икенчесе Зәңгәр палас. Әле аның аннан башка да берничә пьесасы бар. Алар турыдан-туры тәрҗемәләр түгел. Алар, алар авторлаштырылган тәрҗемәләр. Ул кемнәрнеңдер әсәрләрен кулланган, файдаланган, ләкин анда менә мәсәлән шигъри текстлар мол, алар барысы да Тинчуринның үз иҗаты. Ул анда үзенең бөтен күңелен салган, хис, җылылыгын биргән, әйе, җылылыгын биргән һәм ул аны безнең үзебезнең милли тормышка яраклаштырылган, безнең татар театры тамашачысының күңелен кузгата торган итеп яза алган һәм әле ул бит аларның сәхнәгә куючысы да. Э, менә э, хан кызы турандык инде ул борынгы э, итальян драматургы Карло Гоци дибез инде әйме шуннан кергән әсәр дибез әмма ләкин ул бит барыбер төп нигезе белән борынгы шәрык әкиятләренә нигезләнеп эшләнгән әсәр әлбәттә аны тинчурин инде үзенчә эшләгән үзенчә ничек дип әйтик инде Чын татарча әсәр килеп чыккан дип әйтергә кирәк. Икенчесе турында әйтсәк тә, Зәңгәр паласны ул инде Любовь Столица дигән рус драматургының әсәренә ияреп язылган әйбер ул әйме, шулай ук нәкъ шул ук сүзләрне әйтә алабыз. Ул да безнең татар тамашачысы өчен җайлаштырылган, яраклаштырылган гына түгел, ул гомумән Тинчуринның яңа бер иҗат дөньясы баетылган яңа бер әсәр. Аннары тагын бер әсәр турында әйтеп узасым килә, ул бу китапка кермәде, нәкъ менә сез әйткән кебек, бу китап басылып чыкканнан соң, безгә дә менә шушы ук Рабит агадан Милли китапханәгә килеп кергән кулъязмалар арасыннан килеп чыккан бер әсәр дип әйтик, драма әсәре, ул Кәрим Тинчуринның Чит илләрдә дигән пьесасы, әйме? Чит илләрдә дигән пьесасы, ул чех драматургы Карл Чаплик дигән кешенең Рур, Рур дигән пьесасына ияреп язган рус язучысы Алексей Толстой. Әйме, инде 24 нче елда Алексей Толстой пьесасын яза әйме, һәм 25 нче елда ук инде бик зур вакыт та узмый дигән кебек инде Кәрим Тинчурин менә шушы чит илләрдә дигән пьесасын яза. Ул шулай ук бу әсәргә, бу инде беләсезме, роботлар, машиналар бик киң күләмдә уйлап табылып, аларның акрынлап кешелек дөньясын кысырыклавы турында. Менә роботларның, ничек дип әйтик инде, кешедән өстенлек алу куркынычы турындагы менә шушындый әсәр дип әйтәсем килә. Шулай ук аларда инде Татар персонажларын да кертеп җибәрә, әйме, бик күңелле генә иттереп, нәкъ менә шушы Тинчурин стилендә, Тинчурин өслүбендә ул аларны, ул әсәрләрне турыдан-туры тәрҗемә ит дип атарга һич кенә дә ярамый. Яхшы, зур рәхмәт, менә тулы эчтәлекле җавап безгә биргән. сораулар, сәнгать әһелләр бүгенге туры эфирны карыйлардыр. Менә җавап та бирдегез инде. Зур рәхмәт. Әгәр дә тагы да киңрәк җавап аласылары килсә һәм бу әсәрләр белән хан кызы турандык зәңгәр палас монда менә бу калын китапта бар, әйме менә бу чит илләрдә дигән, әле ул моңарчы бер җирдә дә басылмаган әсәр иде, 2015 елда Татарстан Республикасы Милли китапханәсе Үзенең Татар археографиясе дигән сериясендә, археография ул ул теге әүвәлге борынгы кулъязмаларны өйрәнү Әйе, һәм әйе. аларны хәзерге көн э, укучысына җиткерү дигән м, э, максатны күздә Күздә тотылган бер албетте. фән инде ул, әйеме? Менә шул Татар Әйе. археографиясе дигән фәнни тикшеренү эшчәнлегеннән менә шушы чит илләрдә дигән китап чыкты. Менә ул пьесаны алып укый алалар, таныша алалар. Аның анда русча резюмасы да бирелгән, әйеме, аңлатмалары да бар. Менә шуның белән файдалана алалар. Һәм инде мин форсаттан файдаланып тагын берсен әйтәсем килә. Безгә берничә, бер генә пьесаның түгел, берничә пьесаның кулъязмалары килеп керде Рабит Батулладан. Менә Кара күз дигән драма әсәре һәм Нәни абый дигән. Кара күзне инде Әле халыкка таныш булмаган шул бит, әйе. Кара күзне Минзәлә театры куйды, күрсәтте, ләкин ул озак бармады, репертуарда озак булмады ул. Берәр елны соң. Тинчурин иҗатының менә шушы киң җәмәгатьчелеккә бик үк билгеле булмаган җимешләре белән дә танышучылар, танышырга теләүчеләр булырга мөмкин. Алар бу китапларны Татарстан Республикасы Милли китапханәсенә килеп ала алалар, әйе, файдалана алалар, карый алалар, укый алалар, ләззәтләнә алалар.

Менә беренче сорауга инде безнең сәнгать әһелләре кызыксынган сорауга җавап бирдегез. Һәм тагын бер сорау бар. Менә Кәрим Тинчурин заман театры турында үз фикерен җиткергән мәкаләләр бар микән бүгенгесе көндә? Сезнең кулга очрады микән? Китапханәдә саклана микән? Шулар турында да сөйләп китсәгез иде. Төгәл генә нәрсәләрдер әйтә алмам, нәрсәләр турында язган дип, инде анысы фән белгечләре, драматургия белгечләренең
Эше дисең. Эше дип әйтәсем килә, эше дә, хокукы да дигән шикелле, әйме. Менә э, шушы китапка кергән берничә мәкаләне генә әйтеп узасым килә, әйме. Тинчурин э, газетлардамы, журналлардамы нидер мәкаләләр белән чыгыш ясаган вакытта һәм алай гына да түгел, э, халык алдында да чыгыш ясаган вакытта һәрвакыт татар театрының тарихын да яктыртырга тырышкан, шул замандагы, менә үз заманындагы

җәмәгатьне, киң массаны оештыручы бер элемент, димәк, күпчелек өчен кирәк нәрсә. Шуңар күрә ул яшәде һәм яшәячәк. Һәм яшәячәк. Искиткеч фикерләр. Әйе, искиткеч фикерләр.
Әлбәттә, ул Безнең юл дигән журналның, ул Казан утларының элгәресе инде ул Безнең юл журналы 26 нчы елгы беренче-икенче саннарында басылып чыккан мәкалә ул. Менә хәзер шуннан тагын бер берничә генә фикерне әйтеп узасым килә. Без, реалистлар, театрны тормыш көзгесе дибез. Менә шул көзгедән үткәнне, хәзергене һәм киләчәкне дөрес итеп күрсәтә торган чын театрны җәмәгатьчелеккә якынлаштыру турысында гыйльми нигезләргә таянып эшләү вакыты җитте, ди. Димәк, драматургия теге театр белән генә чикләнеп калырга тиеш түгел, әйме, ул драматургия белгечләре белән дә, әйме, менә сәхнә белән, театр эше белән бәйле булган нинди һөнәрләрме, юнәлешләрме, нәрсәләр бар, фәнни юнәлешләрме алар, гамәли юнәлешләрме алар, сценографиямы, башкасымыймы, һәрберсе дә менә шушы тиешле фәнни югарылыкта булырга тиеш. Чөнки менә тирән фикерләр.
Чын театрны киң җәмәгатьчелеккә тагын да ныграк якынлаштыру өчен, ди ул, гыйльми нигезләргә таянырга кирәк, ди. Ул, театр үз генә, аерым гына, мөстәкыйль генә, аерым гына бер оешма булып яшәргә тиеш түгел. Менә сез дә бүген мине чакырдыгыз бит әле, әйеме? Шулай. Менә шушындый киң, әйе, менә шушындый, дуслык, теге гыйльми буламы ул, сәнгатьнең башка төрләреме, китапханәчеләр беләнме, музейчылар беләнме кулга-кул тотынышып эшләгәндә генә, әйе, сез үзегез дә бит инде турыдан-туры теге, театр эшендә түгел әйме, әмма ләкин сез шушы театрның музее аркылы киң җәмәгатьчелекне шушы сәнгатькә җәлеп итүче фидакарь затларның берсе. Тагын берничә генә сүзне әйтәсем килә. Бүген эшләргә тиешле эшләрне иртәгә калдыру, Татар театрының киләчәге өчен уңайсызлыклар гына түгел, хәтта куркынычлы булу ихтималы да бик якын, ди. Чын мәгънәсе белән, татар хезмәт ияләренә файдалы булу өчен татар театры бик күп нәрсәләргә мохтаҗ әле, ди. Димәк, театрның бөтен проблемалары да хәл ителеп беткән дигән сүз түгел. Анда шулай ук кадрлар мәсьәләсе дәиме, биналар мәсьәләсе дәиме, бүгенге көндә менә тамашачыны, яшьләрне җәлеп итү мәсьәләләре дә театрның Проблемалар элек тә булган, хәзерге дә бар дигән сүз инде ул. Рәхмәт.
Безнең вакыт шул кадәр тиз бара, шулай бит. Э, шундый э, тирән фикерләр. Бар, зур рәхмәт. Әйе. Әйтәм, Тинчурин.
Кем буе сөйләштек тә.
Мондый мәкаләләр берәү генә түгел, алар менә шушы китапта бар. Татар театрының киләчәге турында да Тинчурин э, бик тирән фикерләр белән, әйме, аңлап, белеп эш иткән. Яхшы, зур рәхмәт. Ә менә нәрсә әйтәсе килә, туганнары, китапта бит инде туганнары турында да мәгълүмат бар, шулай бит? Туганнары белән якыннан аралаштыгызмы, я булмаса телефоннанмы, нинди аралашу барды һәм алар турында да фикерләрне кайлардан алдыгыз? Без бу китапны эшләгән вакытта без шуны сиздек, Казанда Тинчуриннарның туганнары белән элемтәләр. өзелгән иде дип әйтик. Шактый катлаулылыклар аша узып танышырга, табышырга туры килде безгә әйме. Дөрес, кемнәрдер юнәлеш бирделәр, кайчандыр Казанга килеп тә киткәннәре булган инде әйме элегрәк заманда, ләкин барыбер менә ул заманда элемтәләр өзелебрәк киткән иде. Без инде бигрәк тә менә шушы Тинчуринның туганы, Заһидулла абзыйның балалары әйме Фәрит Заһидулла. Бүгенге көндә Ростов шәһәрендә яши шулай бит. Иң бер Ростов шәһәрендә яши, Ростов Надану шәһәрендә яши. Аның белән иң беренче чиратта элемтәгә кердек әйме. Ул безгә бик күп мәгълүматлар бирде һәм башка туганнарының да мәгълүматларны җыеп, менә Монда Тинчуриннар нәсел-нәсәбе турында кайбер мәгълүматлар дигән зур булмаган өч-дүрт битле генә сәхифә өстәдек, әйме? Әйе. Без аны урыс телендә дә, татар телендә дә бирдек һәм без анда үзебез тапкан, менә алар безгә хәбәр иткән туганнарының, нәсел-нәсәптәге кешеләрнең Исем-фамилияләрен күбесен кертергә тырыштык. Аннан шулай ук мәгълүмат алырга була. Һәм менә әйткәнемчә, Фәрит абый инде ул хәзер Казанда. Менә Фәрит абый.
Сирәк кунак түгел.
Сирәк кунак түгел. Бу шундый фестиваль вакытында, бюст ачылу вакытында да килде. Фестивальләргә дә килә ул безнең. Бу ел инде шәһәрдә дүртенче тапкыр булды. Сәламәтлек турында ул ешрак килә. Менә карыйгә шулай чагыштырып, ниндидер чалымнар бар бит. Әлбәттә, әлбәттә. Шашлык, чалымнар. Шундый затлы гәүдәле Фәрит абый. Һәм алга таба башка туганнарын да Казан шәһәренә җәлеп итәргә, сезнең театрга җәлеп итәргә элемтәләрен. Һәм менә Фәрит ага безгә почта аша шушындый китап җибәрде. Туганнары шушы Ростов шәһәрендә бит инде, врачлар гаиләсе, табиблар гаиләсе. Әйе, менә Тинчурин Шамил Арифулович, ул үзенең 80 яшьлеген нә җитә алмаган, үлеп киткән. Ләкин аларга багышлап менә китап чыгарылган. Аның уллары да Руслан, Ринат зур табиблар бүгенгесе көндә. Кыскача әйткәндә, әйе, данлыклы нәсел. Без алар белән араны өзмибез, тыгыз мөнәсәбәттә. Һәм без Санкт-Петербург инде шәһәрендә гастрольләрдә булдык 2012 елда. Анда шулай ук без Сания Тинчурина белән якыннан таныштык. Менә үз куллары белән язган сүзләр инде монда безгә изге теләкләр теләгән. Һәм тагын бик куандыргыч хәлләр. Әле тагын сез белми торганы бардыр бәлки. Менә быелгысы апрель аенда безгә Мәскәү шәһәреннән Тинчурин, Кәрим Тинчурин туганнары килде. Менә музейда төшкән истәлекле фото рәсем. Бу Галия ханым туганы. Мәскәүдә яшиләр. Галия Тинчурина булып җыри һәм аның ире Наил абый, уллары Камил, кызлары Фәридә. Шулкадәр матур, зыялы татар гаиләсе. Үз балаларын да дини белем биреп, матур татар халкының гореф-гадәтләре белән тәрбиялиләр. Искиткеч танышу булды. Без алар белән бик озак менә э, Кәрим Тинчурин иҗатына, тормыш юлына багышланган истәлекле әңгәмәләр уздырдык, театр белән таныштык һәм алар тагын килергә, тагын килергә безгә э, теләкләрен белдерделәр һәм алар белән дә телефоннардан сөйләшеп, яңалыкларны әйтеп, барсында бүгенге көндә аралашып, сөйләшеп торабыз. Бик куанычлы. Э, инде вакыт бара, әйдәгез, шушы китапта Кәрим Тинчуринга багышланган мәзәкләр бар. Шуларның бер икесен генә. Мәзәкләрен тиз генә таба алырбызмы икән? Таба алмасагыз,
бәлки дә ул язган шигырен укырсыз. Әйдәгез. Әйдәгез. Менә әйттем бит инде әйме, менә бу теге турыдан-туры тәрҗемә түгел, ияреп язылган әсәрләре дип әйме. Аларда да бит ул шигъри, шигъри текстлар белән бара бит. Мәсәлән, Хан кызы Турандык, Зәңгәр палас әйме, шигъри текст белән бара. Тинчурин үзе дә шигърияткә карата битараф кеше булмаган. Әйе. Әйе. Аның менә безгә э, архивы белән килеп кергән э, кулъязмалар арасында да шигырьләр бар берничә. Әле аларның э, теге эшкәртеләсе бар, тәртипкә китереләсе. Менә бу китапка кергән Алып батыр дигән шигыреннән кыска гына өзекне укып узасы килә. Алып батыр. Аны безгә гарәп графикасыннан безнең китапханәдәге менә бу китапларында төзегән Раиф Мәрданов күчергән иде. Чиксез киң даланың уртасыннан кыйгачланып сузылган тар сукмактан алып батыр аргамак та оча гына, сөйгән яры алка иркә кочагына. Күрәсезме, нинди камил ритм, рифма төгәллеге һәм тирән, матур мәгънә салынган. Олуг батыр моңлы егет, ирекле егет, кайтып килә халык дошманы явын җиңеп, талпынып кнай талпынып көйли сугыш көен, ил азатлыгы, алка иркәсенең сөюен, тик аргамагы аңлый аның хәлен, баш уйнатып, дулкынлатып куер ялын. Көмеш ияр, алтын кылыч, алмазлы ук, атлас камзул, сура чалбар, кама бүрек, көнгә каршы ут шикелле яна иде, ирекле егет сугышлардан кайта иде. Яхшы. Менә- Кемгә багышлы? Э, Кариевның Әйе. үлгәненә бер ел ел тулу булган. мөнәсәбәтиле э, кичә э, Булырга узар алдыннан тиеш менә була, шушы әйе. шигырьне махсус иҗат итә Кәрим Тинчурин. Әйе. Э, Кариев турында сүз чыкты инде. Ә менә ике йолдыз э, Кәрим Тинчурин һәм э, Салих Сәйдәшев шулай бит, ике йолдыз. Э, алар э, тормышта да, иҗатта да бик якын дуслар булалар. Хәтта 1922 э, елдан 1932 елга тикле алар бер йортта яшиләр, шулай бит, күршеләр булып яшиләр. Һәм Захидә ханымның истәлекләреннән шундый менә шундый матур истәлекләр килә. Безгә еш керә иде Салих Сәйдәшев. Һәм ул керсә инде, рояль тавышы килсә, әлбәттә анда Кәрим Салих Сәйдәшев уйный. Әйе, әйе, әйе. Әйе, Чайковскийның вальсы. Алар бергәләшеп велосипед белән сәяхәтләргә дә чыгып китә торган булганнар. Әйе, шундый зурлык һәм ул инде менә ике иҗади, ике йолдызның биеклегенә зур бәя бирә Заһидә ханым. Бу чынлап та шулай. Бу ике йолдызны аерырга мөмкин түгел. Алар бер-берсен тулыландырган, иҗат ягыннан да, иҗат ягыннан бер-берсен тулыландырган, зур биек әсәрләр тудырган ике шәхес. Һәм менә шунысы сөенечле, безнең менә шимбә көнне 17 э, октябрь көнне сәгать 12-дә Салик Сәйдәш иҗатына багышланган татар классик музыкасы җәүһәрләре дигән концерт булачак. Ул безнең һәрдаим булып торачак. Менә шундый зур эшләр бара безнең театрыбызда.

Э, иҗади мирасы менә бу гомумән мирасына кагылышлы әйберләр документлар э, без телгә алган оешмаларда гына түгел шул ук галиәсгар камал исемендәге театрның да музеенда бик кадерләп саклана әйме э, анда аның шәхси әйберләре дә бу араларда саклана музейларда да бар әле башка музейларда да әйме

Мондый белешмә, белешмә дә кысымның да таныш инде шулай бит, әйе. Без инде барлык республикабызның театрларында, Рәсәй күләмендә, хәтта чит илләрдә куелган спектакльләрендә керттек. Менә монда барсы да бар, әйе. Алга таба инде бу китап икенче белешмә булып дөнья күрер. Куелган әсәрләре, әлбәттә, менә шулай җыелып барыр. Һәм башка архив материаллары да, истәлекләр дә, кулга алынган документлары да әле безнең алда китап булып халыкка чыгар дигән өметтә, эшләнер дигән өметтә калабыз. Бу әңгәмә мине бик куандырды. Димәк, Тинчуринның исеме онытылмаячак, яшәячәк дигән зур ышаныч тудырды минем күңелдә. Ышаныч. Зур рәхмәт шундый ихлас сүзләрегез өчен һәм эчтәлекле әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Һәм мин инде шулай ук сезгә, сез миңа бүләк бирдегез, шулай ит, мин дә инде театрыбыздан кечкенә генә бүләк бирәсе килә, рәхим итеп алыгыз. Рәхмәт.